Mbuya mono abagusii baminto ase mwabeta ase okong'wa ribaga rinde naende ri'abene buna mogenderete kong'a ribaga botambe, mbaretere omoga omoroberio bw'obosemi amo n'omogambi o mbiro. Ninche oyomino omogambi o mbiro. Rero igo nataka nkurere chiserekari chiria chiaito chia gusii ibere, County Government ya Nyamira na eCounty Government ya Kisii, gokwanera mono abanto baria bare obisi inki gekogera batari gokonya ebiteseni biria biaito bi'obotangasaji gose biria bi'oboraria. Buna bono mbari gotoa ebiasara egere chisitesheni echi chiaito naintwe chikiine. Twarorire abana abange bakorire chisukuru bakorete Mass Communication and Journalism gose oboraria. Kwanyora abakona goonchokana na chistreet ase eng'encho batabwati gento bagokora. Igo ki ng'enderete konywa amabere aya na aya Delamere ne ne yogati? Obee omoteba ng'a ng'anchete konya koria ebinto bi gwansa, nabo okoria ebinto bi gwansa yakorana namang'ana are ongokoretera abwo, nimanyete ng'a nakogogetie ase enchera eyemo gose eyende. Ecounty government ya Nyamira, ecounty government ya Bosongo, buna bono ntwatwara rugby seven a aside, ebisaku binde gose chicounty chinde igo okorora they are local media houses. Buna bono Gusii yaito ntobwate chiredio togwetogeria, buna bono ntobwate Minto FM, ntobwate Egesa FM, ntobwate Radio Sayari, ntobwate Kisima, ne chitibi chiria ntobwate re Kisii FM, ne chitibi bono ntobwate iga abwo buna Mwanyagetinge TV, ntobwate Voice of Victory TV. Tibi echi nchigokiina. Chiredio echi inche igokina, gose chistesheni echi inche igokina. Ing'onya aye buna ecounty government, gose inwe buna ecounty government, mwanyora ebiasara. Buna bono, onye buna bono ntwatangasete, eh, mpaka nonye ebimagazeti mbire tobwate ebike ebike aria, bigokwana amang'ana are within Kisii region, gose Gusii engima. Naende etarget audience na Abagusii. Ngochia korarigeria ebisaku binde bibwate chiredio zaidi ya nane, gose kumi. chitibi zaidi ya saba, lakini chionsi pi chiakinire mobasokano ng'a pugu pugu pugu pugu buna buna chigocha buna amagena embura, ase engencho ebiasara bikoirana sobo. Buna bono ndarue egesambo egesing'ing'ia iga, Moino iga omwangi wa eria, gavana naye ngotebia gavana ongwae na gavana Nyagarama, o- okegori kiane igaa, mwangi wa eria nere ntaete korwa buna example ero. Chionsi iga ateba ng'a batete korosia efactory ye chiavacado chioka, basimeke chiavacado, bagese chiavacado naende bachi import, yaani bachi export. chigenda outside the country. Omongwana oria ase ebiteseni bionsi pi bioboraria korwa moino igaa gosa obo kinyambi, bionsi pi kumi na nane, abiete chimilioni ibere ibere ibere ibere ibere chikaba nechia amatangaso. Ntebi gusii, Kisii FM oranyea 600,000. Toirane moinaminto obae gose 200, egesa yabe eyachire are oyee gose 200. Toirane moino ogaa, echi chikona gotagera chikona gocha naende nachio abanto abange bagotengera chia bo victory, voice of victory, tokonye moino ogaa iga sayari, sayari yangire gosuka pi ase eng'encho tari konya ebiasara. Igo nabasabire ng'a next round gokonyora ebiasara obwate bire goita in the county. Naende ebinto ne ebinge togotangasa.

Intwe tweka abanyene egento keria nsomerete gose mbwate obomanyi. Bono buna abana mokoreta ekerambauti, abanto aba b'ekerambauti baratige ekerambauti batange ase egere esitesheni ekiine. Igo naro twakonyanire. Buna bono ase okorigereria buya abasaku ebinde, okoigwa ng'a egotangasa boronge omonwa obo, oboremo borasegete ee, bore eeka, bore enusu eeka, bore equota, bore gochakera ase gete mpaka ase gete, chibesa nching'ana iga, oyore oyotagete konyora oboremo gose a- akore investments, oboremo mbore iga. Onye twanchete obotugi, amaremo nare enga totekonyora ase togotangasera, mwaimoka buna ecounty government, gose as an individual, obwate eproperty yago, kwamanya kogenda chigaseti chiria chinene tomaete isato, kei ecountry iga, kwamanya kogora espacei eria, Engima naende kwabeka Kaladi 600,000. Na atagete oria onsi komanya konyora abanto abange bagocha goaka chisimi gose kona kobua ng'a yori mobaberete nabagusii. Abagusii ntobwanire ebitinginya ebing'aini naende ntobwate omokia bw'ekwerigeria. Igo nki nare goteba abanto baria motaete gokora investments? Omonto obwate egento kiagokoonia Akana chibesa baria bagotangasera amatangaso, nyarebe nabwate chitraki isato, atagete koonia chifuso chimistubishi na chitoyota chire this worth this much. Akana omonto elifu mia mbiri gose elifu mia moja agotangasere ritangaso erio, nari nonya nabaguri bagocha bwango. Na ekero okonyora abaguri bagoaka aba abange, onye kware konyora milioni nane, nabo okonyora milioni tisa. Ekorobana intwe nabange bachita bachitagete, igo toi tochare gosirana. Twe tweaga tweagache intwe ase intwe. Igo tari county government chioka ngokwanera chigavana chiaito, nabo ngokwanera nonye nabanto baria more ororo mogokora ebiasara. Buna bono nabo osange buna bono rero chitariki echi rero kumi na saba omotienyi oyogatano mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Igo narora ere egesa nkeumbu yarenge egokwanera amagenderero a keumbu, chichiiro chia keumbu, ng'aki county government ya bosongo yakorera ebinto. Bono rora abanto aba morusetie egesa are nere omokabaira bake eground bare on air, live. Igo manya ng'a ebiasara nebinge sana mwakonya egesa, mwakonya nabana abaminto ekorera nomonwa bw'ekegusii, nabarabwo ba improve. Igo nki natebera ero? Abana baria bakorete Mass Communication and Journalism, gaki chigechi gasi inche toke, na baria motasometi monyorete mobwate chitalent nainche ogokwania, ebipindi biria mokonya koreta aria binya koba sponsored. Abagusii baito, omonto nare okorora ng'aki? Ekero okorora omonto akorete ocha gotangasa gose nomo, ebinto nebinge tobwate abwo gusii, ogotangasa nonye na emesii ya suneka, mochikorosi sukari nguru. Ecounty government nabo ekoreta egento gete, ee omonto gete eadvert atangase, igo onyorire obokima oirere efamiri yaye. Nyamira yaito ebinto nebinge tobwate oro togokora. Igo naki nateba ng'a ki? Abanto twensi toboke, tosiirane, tweagate, twebeke ang'e, egeera tosiirane eng'eria yaito ebe igoro, na abana baito mbaase gochia gochandeka ebigori biria bire ebike na biria bigochia gocha. Igo mbuya mono ase engencho nabaeire oborori obo ng'a ki? Gaki abanto baria baito mwenyarete mokobeka amatangaso ase chiredio chiria chineene, chitibi chiria chineene, ne chimagazeti chiria chineene, konya ngo Our Local Media na chirochio chimburufu. Mbuya mono, tari monto nare goataka iga iga, na erio ogosiira na ekero egento ekio, abanto abange baboranire ng'a, Ng'aki taigwete bono ritangaso ng'eke, ng'a nonya nechimbero chikare chimbariri chigochia kominyokwa korwa ekerenyo mpaka Quered eye nyamira. Gwabeka ritangaso erio egaseti, na egaseti eye nabanto bagosoma country wide, naende intwe totaete abanto baminyoke egesungu gesiyaito aria, buna bono Ellen Obiri gakominyoka, Abanto babwate amatangaso ng'a eranio biri ngocha are, na bache komorora okomorora gwoka iga, igo ritangaso eri riakonyire abanto mbuya mono sana ase okong'a ribaga erio nkoretera omorobiri oyo bw'omogambi bw'obosemi n'omogambi o mbiro, ninche omi n'omogambi o mbiro, Nyasae ababwatisi.